Ki a pai ake nga wai o tanga, o kui, o koro mai.
Te e mauri ora. Te ki te mauri ki a koe, koro. Te nātau e ta whana.
Te nātātau. Anei te mihi atu ki a tātou uri no tō tātou mā. Kia taea te mihi ki rātou ko uri ki tua, i roto ngā rā i ngā marama kua mahue ake nei, oti atu rā kia koutou, moe mai, moe mai, oti atu rā koutou. Tika, me mihi ki tō tātou Kīngi Tūheitia hoki, Pōtatau Te Wherowhero te tuawhitu, e noho nei i runga tā Ahurewa tapu o ana mātua, mō, mō ēnei 15 tau, ā, oti atu rā me mihi ki a ia, ā, ki te whānau hoki, Ki ngā mokopuna katoa, ki te whare kāhui ariki nui tonu hoki. Me te mōhio kei te mārō tonu te pupuri o tātou i te kīwai wairua o tō tātou kete, oti atu rā, rire rire hau pai mārire ki tō tātou King. Ara ata ki na te kawa ko te kawa nui ko te kawa roa ko te kawa wakatiketike ko te kawa uru ora. E kawa ki te apiti o te rangi ke te matata o te rangi ke te ruru o te rangi ke te piere o te rangi te ngawa o te rangi ke te wetuki o te rangi. Ka puta ki wao ko te po

Ka noho i te ātea ka puta ki waho ko te rā kōkiritia ana ki runga hei pū kanohi mo te rangi e tū nei. Kia tau te rangi i ata tuhi, i ata rapa, te ata ka mā ina ka mā ina e. Horahia ngā kōrero, ngā karakia i roto te oarekura. Amo ake au taku toki ko te au i ōrangi wai i ōrua, i hoki ki rungi, i hoki ki raro, i hoki ki te waiao, ki te ao marama. Moru o ka ura Tangaroa ono ia, ono ia mua waka roto ake ia Tāne Mahuta, Toki nui, toki roa, toki a a, ki u e uti, ki u e roa, ki a rai rai, me ona wiwinga, me ona rawenga. E tu, o mai to e rua ora he ora, ora ki te bua, ora ki tawhito, e ke mai te kawa ora, tu turu o hiti waka maua ki a tina. Tina. Aumie, oie, tau. Tau.

Tuturu o uti wa ka maua ki a Tina. Tina, uie, tāki. Tāki.
Oh. Kia koe. Rokotai.
Pera o ki

Te kawa kei te āpiti o te rangi kei te matatā o te rangi kei te mātoi o te rangi kei te piere o te rangi kei te aruru o te rangi kei te wētuki o te rangi kei te ngā tere o te rangi kei te ngā wā o te rangi Te kawa pū wai nuku pū wai rangi papa pū wai e tū pū wai Tangaroa pū wai taʻu pū wai ari pū wai oku potu āriki tiki a wai ki. Tāne-rua-nuku-tāne-tokorangi te pehipehi te wariwari te āta te tawehikarangi te putanga te tauira te wahiao te ao mārama e kau mai te kawa ora Pūwaiti i runga te kawa i raro te kawa tae te kawa tukia te kawa mania te kawa pāki te kawa rau iwi te kawa rau matomato te kawa Tuputupu rau te patu te kawa Ka tapu te kawa ka au te kawa ka ea te kawa Eke mai te kawa ora Turuturu o uti waka maua kia tīnā Tīnā aumi e ui e tāiki I te tā

Ka tūtaki koutou i te takanga o taku ūpoko e. Ui e Tāiki. Kia ora tātou.
Ā, tēnā tātou e whai wā i nei ki te waka waiti mai ai ki tō tātou nei karakia o te pō. Tika ana tuku atu rātou me inga ki o tātou nei mate kua kia poroporo ākina rātou ki rātou e moe. Tātou te hunga ora e mātakitaki mai rā ki tō tātou nei whakaaturanga i tēnei pō, me whai whakaaro anō hoki ki ō tātou nei whānau ki Tāmaki Makaurau, tatū mai rā ki Waikatoa anō hoki, ā, kua tatū mai rā ana ki tērā o ngā ohiti tuatoru kua rāhuitia mai rā tō tātou nei rohe. a Pōtae o Waikato i tēnei wā. Na runga i te ngāngāra kai tangata kua hōrapa kau i te ao nei. Me pēhea rā tātou i ēnei rangi kia whai ora e roto i ngā kōrero, e roto i ngā waiata, e roto anō hoki i ngā karakia pēnei ki tēnei. Nō reira, anei te tihi karakia e kaupari ake e tērā o ngā mate kia whai māramatanga anō hoki kei mua ana i a tātou i tēnei wā. Ko nga tupu o te po, ta ia ri ki tua, ko nga tupu o te po, a ra ia ki tua, ko nga tupu o te po, ka uparia ki tua, ki tua, kihai. Ko tenei te pou, te pou tu a pa, tenei te pou, te pou tu a rai, ko tenei te pou, te pou tu, ka uparia he ai. Ko tenei o ki to manawa te manawa ka tina, ko tenei o ki to manawa, Ko tā ōku manawa ka toka, ko tō manawa, ko tōku manawa ka manawa ora. Heria mai rā te i, i, heria mai rā te a, a, a, a, tū, a, a, rongo, a, a, ora ki te whai ao, ki te ao marāma. Tohua tupu a nuku, tohua tupu a rapu rangi ātea nui, papa hāhā roa. Aupiki i au eki hautu au rongo rongo maraero he tau rongo tau tangata mātua he rarau rautau tātou e rarau mai rā ki tō tātou nei karakia o te pō tēnei te mihi kawake kia piki te kaha te ora te māramatanga ki runga i a tātou e rongo he whakariā ki runga turuturu o iti waka maua kia tīna tīna hui e. Tā. Tēnā tā e ki e. A, tēnā koe Kathy. Um, tuatahi ki a koe, uh, i to, e te pāpā mō tō karakia tūera, uh, tūera e wakaritenga i te arawata ki tō tātou nei kaianga i runga rawa. Um, ko tā tātou karakia tēnei, Ā, kei noi tātou. Puritia mai, puritia mai te Tāu te Rangi ki a Tina, ki a Wēnea, ki a Tokita Manawa Ora. Tēnā Tokita Manawa Ora ki Wea, tēnā Tokita Manawa Ora ki Ranginui e tū nei ki Papatuanuki e takoto nei. Ki tēnā, ki tēnā o tātou te wānau me wanaunga me ngā piringa karanga maa. Āpiti atu ki te unga māuiui ki te umi i tāmi ana te pouritanga ki a Ronga mō tairi ake i uta ki runga. I tuturu waka maua ki a Tina.
Tina.
Ui e, tāiki e. Tēnā tātou.

Tūturu uti whakamaua ki a Tīna. Tīna.
Tīna.
Ui e. Tāiki.
Tāiki e.
Uh, tēnā tātou, mā māua ko Hemi e noho nei ka mihi ki a koutou uh, nā kai karakia mā tātou kaupapa ata pō nei. me nā kāi waiata, o nā, nā waiata uki. Nō reira, ka mihi ki a koutou. Um, so my, my kōrero is just to update everybody as, as you uh, have already heard about our, our, our great day the other day with the announcement that um, in, in the High Court, uh, highest court, we won our pakana against um, Trans-Tasman um, Resources. So um,

Tēnā koutou. Uh, Tēnā tuku te mauri. Tuku te mauri ki a Hemi, ne? E noai nei, ko a uh, karakia waka mutuka, e me iti atu kōrero.
Uh, tēnā tātou katoa. Uh, ko tēnei e mua te waka mutuka, ko tēnei marama o Werenga a Nuku ki te mōhiotia te te e o tātou whanaunga ko hinga rātou, ko Tia Maruera, ko Ari Rangi, ko Manu Graham, Koleau Korau, ko Mihi Kahukuranui, mātou ko Dawn Marino, nā te mea ēnei ngā rangatira, rangatira e hinga rātou i waenganui o rua wiki. Whai noa, ko te papa o te rangi e tū atu nei. Poka i runga, poka i raro, wawahia te tauhurangi. Patupatu a te tauhurangi, whakamoea tai o Rōnukurangi. Titiro ngā piwa o Reua i te rangi. Ka marewa a Tūtāi, ka rere tautoru, ka whakamau ake ahau ki a Patari Taiao, ka kōwhiti te marama, he paewhenua ka whiti au ko te ko te. Ka tae a Hihikaiti ki te waka paenga i nuinga ngā tangata, huri noa, huri noa te poka kuhua te ngārara. Te mate puku, puku puku, te koro kohuio ori, ko te uretā, ko te karauna. Me koe hoki kei runga ake e tātua, ki tō whakapānga, a mātou wānau, Nā mātou mokopuna huri noa, huri noa te ao ki te maumahara, ki te ata wai, ki te tiaki rātou. Nā te mea ki a koe, Dan, me a tātou mokopuna, a Joshy. Ko Māhuri, rāwa ko Bib, ko Beth, Rangi, Ko Anne Kershaw, ko June Borden, he nuinga ngā tangata, nā te mea ko koe kei runga e wakarongo, kei runga te, te rorohi ko. He waka utu ki ahau, tētē o koutou rangatira, a koutou mātua, a tātou mokopuna ki ahau, a muri tērā ko au te waka mutunga ta karakia. A waiati ake o koutou, ko wai tētē o koutou ngā tangata, ngā rangatira.

Tanga ka puta ai ki tā ōu hōra, ko tātou tērā. Kia tau ki a tātou ka tōre atawai o tō tātou Ariki, me te aro a te Atua, me te whiwhi ngātahitanga ki te Wairua Tapu ake, ake ake. Amen. Pae marie. Pae marie. Tena koe Uncle Hemi.